Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt emol och vu menger Säit e grouse Courage fir all déi, déi gëschter Owend, an der Nuecht an och haut nach vum Reen betraff waren, an e ganz, ganz grouse Merci un déi, déi hëllefen, do wou se kënnen. D'Rapporten aus de leschte Woche weisen, datt d'Infektiounszuelen nees an d'Luucht ginn an de Virus ass och an de Kläranlagen nees present. Trotzdeem si glécklecherweis nach ëmmer wéineg Leit am Spidol an op den Intensivstatiounen, esou datt eng Iwwerlaaschtung vum Gesondheetssystem sech aktuell net unzekënnege schéngt. Et sinn am Moment éischter déi Jonk, déi sech mam Virus ugestach hunn a si si jo an der Reegel manner vulnerabel. Mir freeën eis dofir haut en Text virleien ze hunn, deen déi aktuell Fräiheete bäibehale wëll an de Leit, wat privat Evenementer ugeet, souguer nach méi Spillraum wäert ginn. Mir hoffen alleguer, datt mer dëse Summer mat all de Fräiheeten, déi dëse Projet virgesäit, genéisse wäerte kënnen an eis eréischt am September nees hei erëm wäerte gesinn, mat engem neie Covid-Text. Mee och wa mir haut en Text stëmmen, dee bis Mëtt September gëlle soll, musse mer virsiichteg bleiwen. Jo, aktuell gesäit d'Situatioun an de Spideeler gutt aus, mee dat kéint sech ëmmer nach änneren. Am Moment zirkuléiert de Virus virun allem ënnert deene méi jonke Generatiounen a mir hoffen alleguerten, datt d'Impfungen déi eeler a vulnerabel Populatioun viru schlëmmen Infektioune schütze wäert. Mee et gëtt keng honnertprozenteg Sécherheet. Den Impakt vun der Delta-Variant an den Taux un net geimpfte Persounen, dee wéi mer jo am Waringo-Rapport nach eng Kéier liese konnten a verschiddene Secteure méi héich ass wéi geduecht, bleiwe Variabelen, déi mer net aus den Aen verléieren däerfen. Dofir ass et wichteg, datt mer och iwwert de Summer virsiichteg bleiwen an och d'Chamber drop virbereet bleift, am Noutfall séier reagéieren ze kënnen an dëst Gesetz, nach viru senger Échéance nach ze adaptéieren. Gläichzäiteg bleift et essentiel, datt mer mat der Impfcampagne virukommen. An do muss ech soen, datt ech et bedauern, datt d'Majoritéit tatsächlech dës Woch dogéint gestëmmt huet, dem Personal aus dem Fleege a Gesondheetssecteur nach eemol e Bréif mat enger Invitatioun zoukommen ze loossen. Ech sinn der Meenung, datt ee bei dësem wichtege Sujet nach eemol all d'Kommunikatiounsweeër hätt notze sollen. Mee dat war jo anscheinend net gewënscht. War mol eng Kéier, wou et net als superfétatoire klasséiert gouf, mee einfach net gewënscht. Dofir hoffen ech awer, datt déi aner Elementer aus der Informatiouns a Sensibiliséierungscampagne vun der Regierung nach hir Wierkung wäerten hunn an trotzdeem nach méi Leit sech wäerte fir eng Impfung entscheeden. An deem Zesummenhang freeë mir eis och iwwer déi gutt Zesummenaarbecht aus der Santéskommissioun während den Aarbechten, un de Passagen iwwert den Impfzertifikat an de Covid-Check. Hei si ganz fréi Umierkunge vu menger Säit zu eventuell néidegen Adaptatioune fir eng Unerkennung vun de Kräizimpfungen diskutéiert an dunn och ëmgesat ginn. Wéi ëmmer hu mer parteiiwwergräifend an der Kommissioun un dësem Text geschafft an dat ass sécherlech ganz positiv. Mee ech muss dës Kéier awer och soen, datt mer nach e wéineg méi séier hätte kéinte sinn. wann direkt op all d'Bedenken agaange gi wier. Ech hat eng ganz Rei u klenge Punkten, kleng Sätz, Ännerungen ugeschwat, déi a mengen Aen Klarifikatiounen néideg gemaach hunn, mee eréischt wéi och de Conseil d'État seng Problemer mam Text hat an déi nämmlecht Textpropose gemaach huet, goufe se geännert. Hätte mer direkt Amendementer gemaach, hätte mer schonn leschte Freiden en Text virleie gehat, dee vläit manner Observatioune vum Statsrot gehat hätt. Mee och wann dës alt nees eng Kéier en Text ass, deen um leschte Stëppel fäerdeg ginn ass, denken ech, datt hei awer e gudde Wee fonnt ginn ass, fir esou de Leit am Privaten nach méi Fräiheeten ze ginn an am Nuetsliewe gläichzäiteg virsiichteg ze bleiwen. Mir hate mam leschte Covid-Text däitlech gefuerdert, datt de Covid-Check och fir méi grouss privat Feiere sollt erlaabt sinn. Fir Persounen, déi et sech net leeschte konnten, mat hirer Famill an engem Restaurant ze feieren, fir déi net ze benodeelegen. Datt dës Dispositioun elo an den Text opgeholl gouf, ass fir eis dofir e ganz grousse Plus an dësem Projet. Et ass jo ni ze spéit, seng sozial Oder erëmzeentdecken. A wann d'ADR hei behaapt, se wéilten de Leit doheem net draschwätzen, da sinn ech dach e bëssen erstaunt. Well genau déi nämmlecht Partei schwätzt de Leit net nëmmen doheem dran, mee wëllt och nach jonken a manner jonke Frae soen, wat se mat hirem Kierper maachen däerfen oder net maachen dierfen. Dat ass einfach nëmmen Hypokrisie. E méi onkloren Punkt vum Projet war am Ufank dee vun den Autotester, déi ëm Mëtternuet hir Gëltegkeet verléieren sollten. Hei war de Problem deen, wéi de Gérant sollt kontrolléieren, ob och wierklech jiddereen, dee just en Autotest hat, d'Lokal zur richtger Zäit verlooss huet. Schliisslech hätt hien héich Strofe riskéiert. Hei freeë mer eis, datt mer eis hei eens konnte ginn, datt d'Responsabilitéit bei de Cliente leie muss an de Besëtzer vun engem Etablissement net dierf bestrooft ginn, wann ee vu senge Cliente sech net un d'Gesetz gehalen huet. Cliente verwandelen sech jo schliisslech net mam Klackeschlag an e Kürbis zeréck, dat gëtt et just an de Märecher. A mir wëlle jo och net, datt d'Clienten an der Entrée e Bracelet kréien oder anescht markéiert ginn, jee nodeems ob se eng Impfung, e PCR-Test, e certifiéierten Test oder eben en Autotest hunn. Dat si jo awer perséinlech medezinesch Informatiounen, déi net no bausse solle gedroe ginn. Wat also d'Wierksamkeet vun dëser Mesure ugeet, muss ech zouginn, datt ech mer net sécher sinn, ob et epidemiologesch wierklech e groussen Effekt wäert hunn, wann en Deel vun de Clienten ëm eng bestëmmten Auerzäit en Etablissement verléisst, nodeems se all awer schonn e puer Stonnen zesumme verbruecht hunn. Ech mengen awer, datt dës Mesure eben net just dozou féiere wäert, datt eng Rei Leit d'Etablissement ëm eng Auer an der Nuet verloosse wäerten, Mee och dozou, datt d'Leit verstinn, datt d'Autotester manner sécher sinn an dofir direkt zu aneren Tester, sief et de certifiéierte Schnelltest oder de PCR-Test gräifen. Hei muss elo déi nächst Woche gekuckt ginn, ob dësen Effekt tatsächlech antrëtt an eventuell, falls et net de Fall sollt sinn, nach nogebessert ginn. An dat op alle Fall och schonns viru September. Ech sinn awer liicht optimistesch, datt de gewënschtenen Effekt antriede kann. Eng aner Ännerung, déi dëse Projet mat sech bréngt, ass déi, datt net méi just de Profisport dierf un Turnéieren deelhuelen, mee elo och endlech nees all aner Sportlerinnen a Sportler, déi eng Lizenz fir Kompetitiounssport hunn. Mir hu viru kuerzem eréischt iwwert d'Virdeeler vum Sport heibanne geschwat a jiddereen huet betount, wéi wichteg de Sport ass fir d'kierperlech a mental Gesondheet, awer och fir d'Inklusioun. Do ass et elo natierlech eng grouss Freed, hei dës Lackerung matzestëmmen, well ech mengen, datt dat hei eng Ännerung ass, op déi sécherlech vill Leit gewaart hunn. Wat d'Adaptatioune vun der Lëscht u Persounen ugeet, déi elo Schnelltester dierfe certifiéieren, si mer och dofir, esou vill wéi méiglech Gesondheetsberuffer an dëser Lëscht opzehuelen, fir d'Accessibilitéit vun esou Tester ze vereinfachen. Mir ënnerstëtzen och d'Iddi, datt d'Maisons médicales sollen de Medikamentendepot dierfen hunn. An zu gudder Lescht freeë mer eis och, datt de Congé pour raisons familiales soll verlängert ginn. Ech sot et am Ufank vu menger Ried, Et sinn aktuell virun allem déi Jonk, déi betraff sinn. An déi hunn och villäicht nach méi jonk Geschwëster doheem, déi deemno wéi mat krank ginn oder a Quarantän mussen. Dann ass et wichteg, datt mer den Elteren d'Méiglechkeet ginn, bei hire Kanner kënnen ze bleiwen. An dofir brauche mer och weiderhin nach de Congé pour raisons familiales. Mee dat soen ech awer net, ouni net och un d'Betriber ze denken, fir déi dës nei Form u Congé eng grouss Belaaschtung ka sinn, wann d'Employéë vun haut op muer bemol ausfalen an awer weider bezuelt musse ginn. Dat ka fir Betriber, déi duerch d'Kris an d'Strauchel komm sinn, ganz schwéier sinn. An dofir ass et wichteg, datt d'Covid-Aide weiderlafen a wann néideg no uewen ugepasst ginn. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, loosst mer nach d'Geleegenheet fir dem Ausdauersportler, Éischter Rapporter Mars Di Bartolomeo fir säi gewinnte komplette mëndlechen a schrëftleche Rapport Merci ze soen. Ech ginn heimadder also den Accord vun de Piraten zu dësem Projet, a dat mat der grousser Hoffnung, datt mer gutt duerch de Summer komme wäerten, mee awer net ouni ze warnen, datt mer weiderhi virsiichteg bleiwe sollten an d'sanitär Situatioun kontinuéierlech weider am Aen behale mussen. An dann kommen ech awer net derlaanscht, fir meng lescht Minutt mat engem ähnleche Sujet ze notze wéi virdrun de Claude Wiseler. Ech fannen et feig, wierklech feig vun enger Ministesch, fir heibannen, nodeem hir konkret Froe gestallt goufen, Op Basis vun engem schrëftleche Rapport, deen vun der Chamber zesumme mat der Regierung mandatéiert gouf, net wëllen op déi Froen ze äntwerten, dat ass e Refus vun hirer Missioun, dem Parlament Rechenschaft ofzeleeën. Ech fannen dat dramatesch. An dat weist op neits, dat weist op en neits, wéi wéineg Respekt verschidden, an ech soen et ganz bewosst, verschidde Regierungsmembere virum Parlament hunn. Ginter, an do kann ech d'Madame Lenert zitieren, déi ëmmer do war, wa se geruff ginn ass, an eng ganz Rëtsch vun hire Kolleeginnen a Kolleegen och, déi all Kéiers komm sinn, egal wéi chargéiert den Agenda war, fir virum Parlament Ried an Äntwert ze stoen, déi d'Parlament proaktiv informéiert hunn. An hei gouf et virgëschter e Refus. e Refus virum Parlament Rechenschaft ofzeleen, awer direkt gekoppelt domadder virun hirem eegene Forum, d'Parlament ze beschëllegen, well, jo, woufir iwwerhaapt, well d'Parlament seng Aarbecht gemaach huet, well d'Parlament kritesch Froe gestallt huet, well d'Parlament Opklärung verlaangt huet. Well mir als Parlament, mir als Chamber mussen de Staffelstab ophuelen, deen de Rapport Waringo eis dohinner ginn huet, de Staffelstab ophuelen, fir eng méi detailléiert Analys iwwert d'Haiser ze maachen, wéi am Rapport méiglech war. Eng detailléiert Analys, déi ebe genau weist, wéi eng Mesurë gegraff hunn a wéi eng Mesuren eben net gegraff hunn. Et geet net duer ze soen, am Lauterband, do sinn ebe 60 Zëmmer ouni Toilette an dofir war do e Cluster. Et gi véier aner Haiser, léif Kolleeginnen a Kolleegen, véier aner Haiser, déi véier oder méi Clusteren haten. An ech ka mer net virstellen, datt se alleguerte 60 Zëmmer ouni Toilette hunn. Dat heescht, mir musse wëssen, wat huet geklappt, wéini huet et geklappt a wat huet net geklappt, wa mer et wëlle besser maachen. A wa sech eng véier Well am Moment ukënnegt, da geet et net duer, dat eréischt am Hierscht ze maachen. Da musse mer dat elo maachen, well soss huet och dës Chamber herno nach Blutt un den Hänn. Ech soen lech Merci.